Da giffe mer ufänken. Mir soen Iech Merci, datt Der komm sidd op eiser Presskonferenz. Ech mengen, dat ass och déi éischte Presskonferenz, déi mer hei ofhalen, wann ech mech net ieren, am neie Lokal. Dat heescht, Dir hutt och déi grouss Éier, dann dat Lokal an deem Sënn och z'inauguréieren. Dat anert war e bësschen ze enk ginn. Mir hate schonn u sech déi Pressereform schonn e puermol ugekënnegt, déi Presskonferenz, pardon, schonn e puermol ugekënnegt, eng Pressekonferenz, wou mer eis Steierreform wollte presentéieren an déi Haaptpiste vun eiser Steierreform. Mir hu méintelaang dru geschafft. an haaptsächlech ënnert der Obhut an ënnert dem Magistère vum Guy Foetz, deen déi ganz Aarbecht wierklech koordinéiert huet an ausgeschafft huet, zum groussen Deel natierlech. An elo kënnen mir Iech dat presentéieren, wéi et drop steet, dass mir presentéiere véier Piste fir eng gerecht Steierreform. An dat, wat jo och interessant ass, dat ass, datt et grad, datt mer grad elo och an den Diskussioune si vum Budget, wou een och mierkt, datt de Budget ageengt ass an eng neoliberal Logik, dat heescht, datt déi vun der EU encadréiert ass, dat heescht, datt en national Budgeten quasi keng Marge de manoeuvre méi kënnen hunn an ëmmer déi gewinnten Discipline budgétaire mussen musse respektéieren, wat dozou féiert, datt d'Staaten u sech ëmmer wéineg, ëmmer manner kënnen investéieren a schlussendlech och bei de Recetten ëmmer manner kënne siche goen, do wou d'Kapital ass. An dat ass jo och déi Tendenz gewiescht an deene leschte Joren. Dat ass och déi Tendenz, Wou ee kann dovunner ausgoen, datt eis Regierung wëllt higoen, et weess een nach net vill, mee wann ee schonn e bësse weess, datt d'Regierung wëlles huet, den Taux d'imposition réelle vun de Gesellschaften erofzesetzen par rapport zu deem, wat e real ass, also den Taux nominal par rapport zu deem, wat e real ass, ech weess net, 15 Prozent gëtt gesot. Also well dat ass jo d'Tendenz. Dat heescht, dat sinn all déi Rezepter, déi versicht gi sinn oder déi realiséiert gi sinn a gewësse Länner wéi Groussbritannien a wéi Kanada a wou déi Länner selwer elo, op jiddwer Fall d'Bevëlkerungen, jo deene Rezepter u sech zeréck kéieren, well et huet déi Länner u sech an enger Katastroph gefouert. Et weess een, datt dat de Fall war a Groussbritannien, Vu Loe de Léiber tatsächlech e Sozialist elo un der Spëtzt gewielt huet. A Kanada ass et och interessant mat der Wahl vum Justin Trudeau, deen u sech éischter méi, also deen géint déi neoliberal Tendenz wëllt goen, déi Kanada huet missen an den leschte Joren ënnert dem Stephen Harper matmaachen. Dat heescht, et gëtt weltwäit eng Tendenz an der industrialiséierter Welt fir, net an déi Richtung ze goen. Déi heite Regierung awer wëllt eng Steierreform maachen à la Nonzéngt Joerhonnert u sech, wou d'Bevëlkerung muss de Gros vun der Laascht droen. Et ass u sech e bësse back to the past. Haut si mer grad den Dag, wou mer jo back to the future misste sinn, mee déi heite Regierung ass éischter back to the past. An et ass och falsch ze soen, Wann d'Regierung seet, si giffe jiddereen kënnen entlaaschten, esouwuel d'Betriber, d'Kapital wéi och de Mëttelstand an d'Stéit an esou weider, dat geet net. Iergendwou muss een d'Sue siche goen. Also e politesche Choix muss ee maachen. D'Kapital entlaaschten, dat bedeit, datt d'Allgemengheet muss fir de Rescht opkommen. Dat bedeit zum Beispill, datt een dann iwwert indirekt Steiere muss de Staat finanzéieren, iwwer TVA zum Beispill, wéi mer dat elo schonn haten, an kann, oder iwwert Aner Coupen, déi och nach wäerten op eis duerkommen am Kader vun deem soi-disant Zukunftspak. Dofir wollte mir dann eben eng richteg Revolutioun presentéieren, keng falsch, andeems een véier Pisten verfollegt. An déi véier Pisten, dat ass engersäits, datt een déi indirekt Steiere muss Zréckschrauwen, dat heescht, dat sinn jo déi ongerecht Steiere wéi d'TVA, datt een d'grouss Betriber muss weiderhin méi imposéieren, well déi bezuele jo quasi näischt méi. D'Revenue vum Kapital muss ee méi imposéieren, well deen ass och entlaascht ginn. A schlussendlech natierlech och déi Stéit, déi am meeschte verdéngen, iwwert de Spëtzesteiersaz zum Beispill. Voilà, ech hunn elo wierklech eendeiteg genuch geschwat an ech wäert dann dem Guy Foetz elo d'Wuert ginn, fir an den Detail ze goen. Voilà, merci David. Dir gesitt, déi Presskonferenz steet ënnert dem Motto fir eng gerecht Steierreform. Dat heescht net eng Steierreform, wéi se elo duerch den dominante Courant gewise gëtt. A mir wäerten elo an deene véier Punkten, déi den David schonn ugeschnidden huet, weisen, wat hei zu Lëtzebuerg sech muss änneren. Ah, voilà. bon, die neoliberale Diskussion die minéiert eigentlich den ganzen Terrain. An deer neoliberaler Diskussioun, do gëtt jo gefuerdert, datt de Staat sech soll aus der Wirtschaft zrëckzéien, eigentlech dem Kapital, dem Privatkapital d'Saach iwwerloossen. Wéi den David och scho bemierkt huet, an der europäescher Politik gi jo eigentlech Scholden, déi normal sinn am Privatberäich, am Staatsberäich quasi onméiglech gemat. Drëtt Saach, Sozialausgabe ginn als Käschtefaktor empfonnt. An lescht Saach, Tëschent deene verschiddene State soll eng Steierkonkurrenz bestoe bleiwen. E Coup d'oeil E Coup d'oeil op d'Lëtzebuerger Finanzen, Recettes, Dépenses publiques par rapport zu dem Bruttoinlandsprodukt. Wann Der Lëtzebuerg mat der Eurozon vergläicht, da gesitt Der, datt Lëtzebuerg souwuel wat d'Recettes publiques wéi och d'Dépenses publiques wäit ënnert deem läit, wat d'Eurozon ubelaangt. och wat d'Dépenses sociales ubelaangt an natierlech och wat déi öffentlech Schold ubelaangt. Et ass also net esou, dass elo hei zu Lëtzebuerg do misst zréckgeschraut ginn. Mir hunn och an deene leschte Joren tëschent 2000 an 2014 nëmmen eng schwaach Erhéijung vun den ëffentlechen Ausgabe par rapport zum PIB vun 41,8 op 42,5 Prozent ze verzeechnen. Dat huet natierlech och dermat ze dinn, dass hei zu Lëtzebuerg de PIB héich ass. Mee et muss een ëmmer relativ kucken, wat de Stat par rapport zum PIB ausgëtt an anzitt, wuelverstan. Déi véier Richtungen. Et si véier Déséquilibren, déi sech an deene leschte Joerzingten ëmmer méi, déi ëmmer méi staark si ginn. Dat heescht, d'Gewiicht vun den indirekte Steieren ass erhéicht ginn, d'Betriber si manner besteiert ginn, d'Menagen ëmmer méi, d'Akommes vum Kapital, ass ganz schwaach besteiert ginn, ech ginn herno am Detail natierlech doropper an, an och déi Haushalter, dee sougenannte Mëttelstand, deen huet ëmmer méi iwwerholl vun dem Steieropkommes par rapport zu deene wierklech héije Revenuen. Déi véier Déséquilibere stelle mir eis vir, dass missten an enger gerechter Steierreform, korrigéiert ginn. Fir d'éischt emol déi indirekt Steieren. Dir gesitt, 1980 waren 30 Prozent vun de Recettes fiscales indirekt Steieren, 2015 sinn et 43 Prozent vun de Recettes fiscales, wat indirekt Steiere sinn. An der Réforme fiscale vun 2002 si mer a Richtung gaange vun engem Erofsetze vun den direkte Steieren, dat ass ganz kloer ginn. Vun 2015 un, dat ass jo d'lescht Joer ganz staark ëmmer thematiséiert ginn, ginn eng Partie vun TVA-Recetten an dem Commerce électronique verluer. A fir dat ze kompenséieren, huet dann d'Regierung d'Entscheedung geholl, fir d'TVA eropzesetzen. Dat heescht, et gëtt kompenséiert, de Wegfall vun der TVA op internationalem Plang, duerch eng Erhéijung vun der TVA op nationalem Plang. An d'Erhéijung vun den direkte Steieren, déi ginn da majoritär vun den Haushalter a vun de Salariéë bezuelt. Dat heescht, dat gëtt kompenséiert dann duerch eng Erhéijung vun den direkte Steieren och déi vun deene Leit bezuelt ginn. Mir mengen, dass mer déi Reform vun der TVA, déi 2015 gemat ass ginn, dass een doropper muss zrëckkommen. Zweeten Déséquiliber, Dir gesitt, 1980 Hunn d'Betriber zwee Drëttel vun den direkte Steiere bezuelt an d'Haushalter een Drëttel? Am Joer 2007 war dee Rapport fifty-fifty an am Joer 2014 bezuelen d'Haushalter 60 Prozent vun den direkte Steieren an d'Betriber 40 Prozent. Dat heescht, et ass esou, dass dee Rapport quasi inverséiert ass. Steieren op de Sociétéiten, Den Taux vun der Besteierung vun de Sociétéiten ass zréck geschrauwt ginn, vun 1986, 40 Prozent, op 21 Prozent am Joer 2014. Dat ass also eng progressiv Reduktioun. Domatter geet natierlech einher, dass och dann d'Gewiicht vun den Impôts directs iwwert d'Societéiten erofgaangen ass. Dir gesitt dat hei am Graphique. Dee Graphique ass iwwerens och, wéi dee virdrun, erausgeholl aus deem Kompendium, deen de Radio 10,7 publizéiert hat, Kompendium iwwert d'Steiersituatioun hei zu Lëtzebuerg, déi vun dem Finanzministère gemaach ass ginn. Wann een elo an den Detail geet vun de Steieren, déi vun de Societéite bezuelt ginn, da gesäit een, dass eng immens Konzentratioun do ass, 0,02 Prozent vun de Betriber bezuele 25 Prozent dovun, 0,73 Prozent vun de Betriber bezuele 75 Prozent dovun. Et sinn Zuelen eben aus deem Kompendium vum Finanzministère. A wann een dat am Detail kuckt, da gesäit een, dass d'Finanzindustrie 71,7 Prozent vun deene Steiere bezilt. Sou kann ee sech da wierklech zeréck an d'Gediechtnis ruffen, déi Stellungnahme vum Här Juncker a vum Här Frieden, wou gesot gëtt, dass ganz wéineg Betriber iwwerhaapt nach hei zu Lëtzebuerg Steiere bezuelen. Wa mer nach e bësse méi kucken elo, wat am Finanzsecteur dann elo lass ass, majo do gesäit een dräi Saachen, dat sinn d'Soparfien, d'Sociétés de participation financière, d'Banken a Fongegesellschaften, déi bezuelen wierklech ganz grouss Majoritéit vun deeër ganzer grousser Majoritéit vu Steieren do. An wat wierklech an d'A fält, ass och, dass d'Banken net méi an éischter Positioun sinn, mee Zoparfien. Zoparfien, dat si Gesellschaften, déi sinn hei zu Lëtzebuerg eigentlech entstanen, dat ass herno kopéiert ginn, gëtt och an anere Länner. Iwwerens an dem Text, deen Der hei krut, ass herno eng Si Prezisiounen zu deenen dräi Punkten do, Gestion de fonds, Banken a Soparfien, soudass Der do Iech vläicht nach kënnt schlau maachen doriwwer, wann Der dat net souwisou scho wësst. Dat heescht, d'Lëtzebuerger Finanz, also d'Finances publiques zu Lëtzebuerg, sinn immens staark ofhängeg vum Finanzsecteur. Dat ass eng Entwécklung, déi an deene leschte Joerzingte sou gaangen ass. Mir sinn also quasi deenen ausgeliwwert. Kucke mer d'Charge fiscale fir d'Betriber hei zu Lëtzebuerg. Mir hunn eng effektiv Charge fiscale, déi ganz niddereg ass. Mir hu wuel theoretesch. 29,22 Prozent, wann een all d'Steieren zesummerechent, déi Betriber bezuelen, och d'Gewerbesteier an esou weider do derbäirechent, e theoretesche Prozentsaz 2015 vun 29,22 Prozent. Dat war iwwerens 37,45 Prozent nach 1998. Also och do ass en Zréckschrauen ze vermierken. Wann een awer elo déi effektiv Charge fiscale kuckt, déi ass vill, vill méi niddreg. Do ass beispillsweis PricewaterhouseCoopers, déi publizéiert all Joer en Ouvrage, deen heescht Paying Taxes, wou se Enquêtë mécht an den eenzele Länner, also mat Fäll gëtt geschafft a gëtt gekuckt, wat dann par rapport zum Benefice, déi e Betrib mécht, als Steiere bezuelt gëtt. An aus deem Rapport geet eraus, fir 2015, dass Lëtzebuerg déi schwächste Steierlaascht, effektiv Steierlaascht huet a ganzer EU. Ech kann Iech herno déi Zuele vläicht weisen. Also Irland ass méi héich wéi Lëtzebuerg. Lëtzebuerg ass och manner héich beispillsweis wéi Schweden, wéi Norwegen, wéi d'Schwäiz. Just Kroatien huet, ass als éischter, an éischter Positioun. Den effektiven Taux. Also den Taux, dee wierklech bezuelt gëtt. Firwat ass dee groussen Décalage do? Majo, et gi ganz vill Déductiounen, vill Exemptiounen. Et ginn, dat hutt Der jo an de leschte Méint gesinn, sougenannten Accords fiscaux anticipatifs mat Multinationalen. Haut hunn ech nach gelies, datt d'Europäesch Kommissioun jo elo wëllt do sech engagéiere géint Lëtzebuerg, well déi Bank vu Fiat, déi eigentlech hei alles konzentréiert an iwwert déi dann eng ganz Partie vu Steiere kënnen ofgesat ginn, déi bezuelt hei zu Lëtzebuerg, hunn ech de Moie gelies, dat ass eng offiziell Zuel vun der Europäescher Kommissioun, ee Prozent Steier.

d'Steierlaascht ze reduzéieren, also dat wat besteiert gëtt ze reduzéieren. Steierlech Kontrollen an deem, an deeër Administratioun déi déi Kontrolle soll virhuelen, dat heescht de Service de révision vun der Administration des contributions directes, do schaffen 12 Leit. Fir 83.000 Betriber, déi mir hei zu Lëtzebuerg hunn, kënnt Der Iech ausrechnen, wéi oft dass e Betrib iwwerhaapt kontrolléiert gëtt. Montages fiscaux an esou weider, Optimisation fiscale, déi jo och hei vun deene grouse Big Four gemat gëtt. Da geet Rieds iwwert de sougenannte BEPS, dat heescht, datt d'Steieren do solle bezuelt ginn, wou och effektiv Profitter entstinn. A wann Der d'Press verfollegt hutt an deene leschte Wochen, gesitt Der jo, wat och schliisslech schonn dobäi erauskomm ass. Dat ass de Moment net vill. An dat gëtt esouguer benotzt, zesumme mat der Diskussioun iwwert dee berüümte level playing field, dat heescht, datt jiddereen op deem selwechten Niveau soll spillen, selwechte Feld soll spillen. Dat gëtt domatter verbonnen, fir elo dann nach ze soen, Mir ginn a Richtung vun enger Erofsetzung vun den Taux d'imposition officiel an dann huele mer eben eng Partie vun deene Saachen do, déi kënnen ofgesat ginn, déi huele mer dann ewech. Dat mécht besser no baussen. Mee jiddefalls geet et an d'Richtung, fir ze soen, Mir reduzéieren nach weider den Taux d'imposition vun de Betriber. D'Betriber wäerten natierlech dann net déi 15 Prozent bezuelen, mee do sinn dann natierlech och nach ganz vill aner Saachen, déi erméiglecht sinn, fir dat nach weider ze reduzéieren. Den drëtte Punkt, Mir fuerderen, dass d'Akommes vum Kapital méi besteiert gëtt. 2015, dat heien, dat ass. iwwert de Budget, deen d'lescht Joer deponéiert ginn ass, och an där Etüd do ze liesen, ginn 53 Prozent vun den direkte Steiere vu Lounsteiere bezuelt, vu Lounofhängege bezuelt, an nëmmen 5,66 Prozent vun den Impôts directs, dat si Steieren op dem Akommes au capital.

den Impôt sur le revenu des collectivités, wat d'Betriber bezuelen, do eng Stagnatioun ze verzeechnen ass. Mä Dir hutt an dem Text eng Tabell, wou kloer alleguerten d'Steieren opgezuelt ginn, dat d'Kapitalsteiere sinn. Dat heescht, d'Rentabilitéit, déi steierlech Rentabilitéit vun der Aarbecht, déi geet permanent erof. a gëtt reegelméisseg d'Rentabilité financière vum Kapital eropgesat. Am Panorama social vun der Chambre des Salariés vun 2013 war eng interessant Statistik. Do war ze liesen, dass mat engem Revenu annuel vu 55.000 Euro en Haushalt, dee schafft, 5,7 Mol méi Steiere bezilt, wéi wann dat Akommes, en Akommes virum Revenu du capital. Dat weist also, wéi grouss déi Diskrepanz ass. Dat heescht, et ass eng flagrant Ongerechtegkeet an dat muss een änneren. Firwat ass dat esou? Mir hu jo an den europäeschen Traitéë quasi eng Steierkonkurrenz tëscht deenen eenzele Länner ageschriwwen. Dat heescht, déi eenzel Länner versichen eent dat anert auszestiechen, fir Betriber unzezéien a fir och Räicher unzezéien. De Lëtzebuerger Modell, dee geet jo an déi Richtung, ganz kloer, baséiert sech esouguer an déi Richtung, fir Räicher heihinner ze zéien, fir eng gewësse Permissivité fiscale. Virdrun ass geschwat ginn ëmmer vu Steierflucht an esou virun, dass gesot, dat gëtt et net an esou virun. Elo gëtt gesot, jo dat gouf et effektiv, mee dat soll et elo nëmme ginn. Dann d'Finance de l'ombre, dat heescht all Net-Bankenorganisatiounen, dat geet vu Compagnies d'assurance iwwer Fonds d'investissement, Hedgefongen, Private Equity an esou weider, wou eigentlech. net kontrolléiert ginn, dat gëtt jo ëmmer méi gefërdert, och multinational Gesellschafte ginn hei no ugezunn, kréien dann rescrits fiscaux virgeschloen als Konterpartie. An et muss ee jo och bedenken, datt d'Steiergeheim, soll ech soen, d'Bankgeheimnis fir déi Leit, déi hei wunnen, nach weider bestoe bleift. Do gi jo keng Saache ausgetosch. Et muss ee wëssen, wat an dem Lëtzebuerger Steiergesetz steet, dass d'Steierverwaltung keng Informatioune bei de Banken däerf froen. Do si strofrechtlech Saache virgesinn. Et ass just, wann elo gefaart gëtt, dass géing Geld gewäsch ginn a sou virun, do kéinten Informatioune gefrot ginn. Dir hutt och beobacht an den leschte Méint, dass déi sougenannten High Net Worth Individuals, dat heescht Leit mat engem ganz héije finanzielle Polster, hei op Lëtzebuerg gezu ginn. Do gouf et elo Enn 2014 eng Etüd vun dem World Ultra Wealth Department Report 2014, also Deemno wieren de Moment ëm déi 700 deeër Leit hei zu Lëtzebuerg mat insgesamt 64 Milliarden Dollar Verméigen. A fir déi ultra-high net worth gëtt och eng Statistik, et wieren der de Moment eng 17 hei mat insgesamt 61 Milliarden Dollar Verméigen. Mir ginn encouragéiert also, sech hei zu Lëtzebuerg ze fixéieren, fir op déi Aart a Weis dann vun de Steieren, Steiergesetzgebung, déi hei ass, ze profitéieren. Véierte Punkt, do geet et drëms, fir d'Haushalter, déi en héicht Akommes hunn, méi ze besteieren. Mir hunn hei zu Lëtzebuerg eng ganz. inegalitär Verdeelung vum Akommes. Dat war scho kloer ginn duerch de Cahier économique vum Statec am Joer 2014, dee seet, datt 70,8 Prozent vun den Haushalter en Niveau de vie mensuel hunn, deen tëschent 1.500 a 4.500 Euro läit an dass 10 Prozent vun den Haushalter en Niveau de revenu hunn, dee manner wéi 1.500 ass, wärend deem bei 3 Prozent vun den Haushalter 7.500 Euro als Basis gëllt. A méi. Ma lo kënnt dee Kompendium do derbäi, an an deem Kompendium do ass eng ganz interessant Tabell dran. Aus deeër Tabell geet eraus, dass 50 Prozent vun den Haushalter, déi résident oder net résident sinn, e Revenu imposable annuel inférieur vu 50.000 Euro hunn a bei deenen, et sinn 200, ronn 242.000 Haushalter, sinn 165 d'Haushalter, déi net résident sinn. An dat si ganz vill wahrscheinlech Leit, déi halt mol eng Kéier hei zu Lëtzebuerg geschafft hunn, déi erëm zréck an hiert Land gaange sinn, déi hunn e ganz niddregt Akommes. Awer 0,08 Prozent vun den Haushalter, résident oder net résident, dat si 405 Haushalter, déi hunn e Revenu imposable, dee méi héich ass wéi eng Millioun Euro. A vun deenen ass déi gréisste Majoritéit résident. Mir hunn eis d'Méi gemat fir elo mol op der Basis vun deeër Tabell ze versichen eng Rei vu Statistiken opzestellen. Et gëtt jo ganz vill mat Dezillen geschafft, dat sinn déi 10 Prozent all Kéier. An déi Tabell déi der elo hei gesitt, dat ass eigentlech eng Tabell déi gerechent ass op Basis vun deem wat an deem Kompendium do steet. Mir hu leider elo näischt wat just Résident ass, et sinn ëmmer déi Résident an Net-Résident zesummen. Awer dorauser kann een eng ganz Partie vu ganz nëtzlechen Informatiounen zéien. Zum Beispill, Dir gesitt, dass 20,89 Prozent vun den Haushalter e Revenu imposable hunn, deen 2,35 Prozent vun dem gesamte Revenu ausmécht. Déi bezuelen och keng Steieren, si kréien esouguer Steieren zréck. Dann hutt Der och nach déi vum, déi 12,51, 17,14 bis zu deene 14,53. Dat sinn déi Leit, déi, wou een ee ka soen, dat ass e bëssen de Mëttelstand. Dat eent, dat si wierklech aarme Leit, kann ee soen. An dat anert ass de sougenannte Mëttelstand, Classe moyenne. Dat mécht 69,49 Prozent aus. An déi hunn insgesamt, ech hunn lech dat och gerechent op engem Slide elo hannendrun, déi déi maachen dann en déi hunn en Akommes vu 56,58 Prozent vum Akommes. Ech ginn direkt e bësse weider, voilà, do sinn déi Zuelen. An dann hutt Der déi Kategorie, ech ginn iech erëm zrëck e bësschen, 9,62 Prozent vun den Haushalter, Resident oder Net-Resident, déi hunn en Akommes, wat 41,07 Prozent vum Gesamtakommes ass. Dat ass elo, wann ee beispillsweis dem Piketty seng Analyse liest an deem Buch Le capitalisme du vingt-et-unième siècle, ass eigentlech näischt, wat elo aussergewéinlech ass. Dat ass eppes, wat quasi a méi oder manner groussem Ëmfank an alle kapitalistesche Länner gesäit. Dat heescht, mir hu ronn 50 Prozent vun de Leit, déi aarm sinn, mir hu ronn 40 Prozent,